Mũndũrũme ũmwe wa ũkũrũ wa mĩaka mĩrongo ĩtano na ĩtandatũ mũikari wa taũni ya Gatũkũ ya gĩcigo gĩa Gatũndũ ya rũgongo na waikaraga itũra rĩa Kĩandutu Thĩka nĩ arakaĩra mũingĩ gwĩtĩkĩra kũmũcangĩra mbeca mũigana wa ngiri magana manana nĩguo kũhota kũrigitwo kũgũrũ gwake kwa ũmotho kũrĩa kũrĩ na kĩronda kĩenjeku mũno. Na ndoima ndĩ thabarĩ-inĩ ndakinya KU, ngari ĩrĩa twarĩ ndĩatũkĩririe hau yahũrire mbathi na thutha, ĩgĩcoka ĩkĩhũrwo na thutha ĩgĩikio mũtaro thibitarĩ ngĩtangĩrwo, ngĩcoka ngĩtwarwo Kenyatta. Na ngari o ũrĩa yekire ũndũ ũngĩ nĩ kũigua karũgano kũrĩ andũ makuire no ndiũĩ makĩria ya ũguo. Kuma hau ndaheo rũtha kuma Kenyatta. Ndainũka ndambĩrĩirie gũtangĩrwo kũgũrũ eh, Thika thibitarĩ. Kuma hau nda- ngĩona nĩ tũrekururia mũno ngĩthiĩ kwa Dr. Wachira. Ũkarĩ kwa Wachira right now ĩ Thika harĩ roundabout-inĩ ũgĩthiĩ thoko hau, ũgĩthiĩ na medical ĩ hau. John Mũngai Itĩro aikĩtie rĩtana rĩrĩ thutha wa kuona keneni ka mwĩhoko wa kũhona gwake rĩrĩa kĩambĩrĩria kĩa mwaka ũyũ Kabati na kahiga kararĩ thĩinĩ wa kũgũrũ kũu kuuma. Rĩu arabatara o gũthambio kĩronda gĩkĩ na gĩthikwo nĩguo gũcokereria ũgima wake nĩguo ahote kũ- gũcarĩria ciana ciake ithathatũ cia mũtumia wake wa mbere na ũrĩa wamũtigire na ũrĩa arĩ nake rĩu. Mũngai agĩire na thĩna ũyũ tarĩki mĩrongo ĩrĩ na kenda mweri wa ikũmi mwaka wa ngiri igĩrĩ ikũmi na igĩrĩ barabara-inĩ ya Thika harĩa moneire mũtino marĩ hakuhĩ na thukuru wa Kenyatta University. Kuma hĩndĩ ĩyo nginyagia rĩu Mũngai arĩaga kuma mĩhuko ya andũ hĩndĩ ĩrĩa ahunjia handũ na makona ũritũ ũrĩa arĩ naguo. Ũrigitani ũrĩa Mũngai onete no gũthambio kĩronda kĩu thutha wa kũrekererio kuma thibitarĩ nene ya Kenyatta mwaka wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na ithatũ mweri wa gatatũ

69 98 15 nĩ ingĩenda gũcokeria ngatho mũndũ wothe ũngĩrũgama naniĩ igũrũ rĩgiĩ kũgũrũ kũu gwakwa na ũrĩa ngere na harĩa ngereire na nĩ njũĩ warũgama naniĩ Jehova Ngai niĩ nĩ njũĩ nĩ egũgwĩka ũndũ wa magegania nĩ tondũ Ngai nĩ acokagia kĩndũ na kĩngĩ. Ũguo ndĩrahoya mũndũ wothe wa wendi mwega, Jehova Ngai akĩnũgamia, o nawe ũrũgamio nĩ Ngai. Ũguo ngũkũhoera wee na nyũmba yaku na harĩa hothe ũngĩruta mbeca ĩyo, Jehova Ngai nĩ aramie mĩhaka yaku. Ngĩribotera Gĩkũyũ TV, njĩta Zipora Kariuki.